Hello guys welcome to Bonpapia bon mesa so nos kibi oko aki pasobra koe tabata echt un download ku mi a risibi ora mi tabata bezig anto mi di manera mi no kel obida informashon ki so mi ta bai lesen to despues mi ta bai go off bon mesa so nada ta imposibel pa bo esei ta titulo si abo ta desea di diné ta paso tur e desea ku Dios a nabo ta den bo poder pa bo ehekutá e uniko hende ku ta pensa ku e no ta posibel ta e limitashonnan ku bo ta krea pa bo mes? Ge, listen honey, let's get into this. Pasobra letterlik, real shit, e úniko hende ku ta bezig ta stòp ta bo mes. Pasobra wak, sta li manera, pakiko, kon koño bo ta duda den Dios? Bo ta kere ku si Dios a dal bo un fucking idea, E nan a bo un vishon. El a na bo e gana pa bo hasi algu, pa bo ehekutá algu. Bo ta kere ku bo tin tempu pa bai duda den e tontukí? E úniko hende ku ta bezig ta stòp bo di hasi e kosnan ku bo kier ta bo mes. Pasobra bo ta bes ta laga bo mente play tricks with you baby. Mane bo ta kere ku si Dios a tròst bo ku un fòkin idea, ku un fòkin vishon, ku un fòkin gana di hasi algu ta pa bo keda sin hasin? Girl, Dios a disidí di tròst bo kaba. Pakiko abo no ta tròst bo mes? Pakiko abo no ta tròst bo mes? Ah, pasobra mi no sa comida be así, ah, pasobra mi no mi sa. Bitch, I don't give a fuck about none of that shit. None of that shit. Nada dj'esei ta importante. Tur e koni ta gewoon excuse. Gewoon stop cu e fucking excuse, pasobra abo ta e único hende cu ta crea e excusenan anto cu ta buta e limitacionnan riba bo mes. Pastora, si Dios no na bo idea pa bo bai hasi algu, ta por letterlijk bo hacié. Si bo no sa con bo ta bai hacié, sinta un rato, breathe in, breathe out, anto reza, anto bisa Dios, bo sa kico Dios? Si bo a na mi e idea aki, si bo a na mi e vision aki, si bo a na mi e gana aki na pa mi hacié tonto ki, Nami e stapnan ku mi tin ku hasi pa mi ehekutá e koki. Nami e e idea aworakí, kiko ta un kos ku mi por hasi aworakí pa mi tuma un stap den e direkshon ki. Anto bi stil, anto laga e idea bin. La, manera, guys, ora ku ami tabata kier a start mi fucking business, manera tres aña pasá,

Geert, Tin biaha cu nan ki no ta make sense. Pero bo sa, nos no ta cuestiona Dios di anto ta ki nos djis follow through. Mi dici, ok, mi no ta comprende ki ta pasando, pero mi ta bay cumpra e buki kinan. Long story short, mi a end up ta cumpra un buki pa mi journal den dje. Anto luga, el a resulta di ta e buki cu mi ta letterlijk usa durante e masterclass pa mi tuma nota. Mi djes mester a kuminsá ku fucking buki. Anto djeinan e resto ta historia. Pasobra djeinan ma ma bai online, kuminsá research online tur e kos, kuminsá ku ma kuminsá research, ma kuminsá skibi den e buki, mi tabata tumando nota, bla bla bla. Anto asina poko poko e ideanan tabata keda bin, ok, hasi esaki, hasi esei, hasi esei, hasi esaki. Anto poko poko nos a kuminsá nos a kuminsá stack up, nos a kuminsá compound. Pasobra esei ta lokual ku nos ta yama compound interest. Mi ta besi full un video riba esei, pasobra si ku esei ta un poko mas siña di hopi di tempu a pasá manera aña a stan pasá. Hopi tempu mi tava den Mavo, imaginá bo. Dus ora Ora ku bo tin un idea òf ora ku bo tin un vishon òf ora ku Dios nan haña idea pa algu anto bo no sa kon pa ehekutá òf bo no sa kon pa make it happen, pray about it. Anto ora ku e idea bin, no kuestioná, no duda, no bai sinta a pensa, Ai mi no sa kon mi ta bai make it happen. Esei ta e worst shit ku bo por hasi, pasobra ya kaba bo ta butando un limitashon riba bo mes. Anto bo no por, pakiko bo ta bai limitá bo mes? Si Dios mes no limitá bo, mane Dios mes, bo ta kere ku si bo no tabata por ehekutá e idea, el a na bo e idea? Dios nunka ta bai na bo idea di algu ku bo no por hasi. Period. Anto e úniko hende ku ta bisa ta stòp bo ta bo mes, e storianan ku bo ta krea. No, i boso no sa kiko. Aparte di tuma nota pa mi siña di business kiko kiko, m'a siña kompa bèlt full un fòkin wèp shòp, Tu full e koin. Ant awor ki ta mas fácil ku AI. Letterlijk, paso AI por hase tonto ki pape. E tempo no tabatin AI. Su koin tabata kiko? Dos mil dies ocho òf ta dos mil dies nuebe. E banda. So AI a kuminsá bin si ku mi doce mil binti i un. Anyways, e punto ta ku despues e mesun buki einan ku mi a tuma skibi tur e notanan pa mi kuminsá e business, kuminsá skibi kosnan kiko pa tene den kuenta kiko kiko. Despues di par di aña, e ta e mesun buki ku Maendap ta usa pa mi skibi kiko ta e storianan òf kiko ta e limitashonnan ku ami tin den mi kabes ku ta stòp mi di tuma e stapnan pa bai unda mi ta bai. Pasobra e realidat ta, nada no ta imposibel pa bo. Mane nada no tin niun koño den e mundu ki ku bo no por hasi. E úniko kosnan Ku ta laga bo pensa esei ta e realidat ku bo ta bezig ta wak. Pero si bo saka bo mes di e realidat ki anto bo gon sinta pensa. Tur e kosnan great ku kuminsá a kuminsá promé ku un idea. Bo ta kere ku Steve Jobs a krea e iPhone pasobra pasobra porque se le dio la gana? No! E koe a kuminsá ku un idea. Anto a deses el a buska e hendenan ku ta ehekutá e ideanan p'e. El a keda focus riba e vishon. miéntras ku e hendenan ta krea e vishon i nan pe e tau ta bisa e hendenan kon pa krea e vishon i nan pe. Entonces ora hopi bes ora ku bo tin un idea òf bo tin un gana di hasi algu e úniko kosnan ku ta stòp bo ta e storia, kiko ta e storia ku bo ta bisa bo mes, kiko ta e storia ku bo tin den bo subconscious ku ta trese e ideanan den bo conscious. Semper mi ta bisa bos nan, semper e ta bai bek na e storia, na e definishon. Kiko ta e storia ku bo tin? Kiko ta e definishon ku bo tin? Un otro ehempel ku mi bo duna bos nan ta na papia plaka. Hopi bes si mane bo ta bin, si bo a nase den pobresa, anto un for bes bo ta wak ku mane plaka ta mane un kos ku mane den bo famia nan ta struggle hopi ku plaka, òf kada bes ku nan tin mas plaka nan tin mas. Problema, Ke ku ta pasa ta, den bo subconscious bo ta bai associate plaka ku problema. Dus kada bes ku bo tin mas plaka, ta bai bin un problema ku ta bai letterlijk kuadra ku e fucking idea of e kreensia einan ku bo tin. Pasobra bo ta kere ku kada entre mas plaka bo tin, mas problema bo tin, esei ta presis e resultado ku bo ta bai krea. Dus, ora kiko bo tin ku asina? Bo tin ku rewrite e story. Bo tin ku bai bek den bo pasado, bai bek den bo childhood, ora ku bo tabata wak bo mama i bo tata struggle ku plaka, anto pensa, Mane, plaka no ta mesun kos ku problema. Paso lokual ku bo hasi ta associate plaka ku problema. Nan ta den e mesun nube. Ntus, lokual ku bo ke hasi ta kambia e idea einan ku plaka ta un problema. Anto bo tin ku kambi'le dor di bai bèk den bo mente. Kòrda, bo mente no sa kiko ta e diferensia di realidat òf fake. E no sa. Anto esei ta un blessing i un gift. E no sa. Ntus, dor ku e no sa, Abo tin e poder den bo pa bai bek den bo pasado, anto cambia e association ey cu bo tin cu placa, anto cuminsa pensa no entre mas placa mi tin mas libertad mi tin, mas abundancia mi tin, anto esey ta algo cu bo tin cu cambia den bo subconscious mind, dus ora cu bo cambia esey den bo subconscious mind, Kada, ooh girl you look so beautiful, kada rato ku bo krea mas plaka bo ta bai sinti mi tin mas libertat, mi tin mas freedom. Dus e association di plaka ku um problema ta bai wòrdu eliminá. Mi tin un video, letterlijk mi tin un video kaminda mi ta pensa kiko, kaminda ta yama Kiko ta bo relashon ku plaka? Anto esei ta un video hopi importante pasobra den e video einan mi ta bai den detaye splika bosan Kon letterlijk bo por cambia tur e ideanan of tur e storienan cu bo tin rond di placa. Dus mesun cos e ta yega ora cu bo tin un plan of bo tin un deseo. Si abo ta un hende cu semper cu ba haci algo ban bisa mi no manera. Un otro vorbe cu mi ta pensa ta manera. ami mi no por pensa riba otro golpe ku no ta plaka anyways bo miso ku bo tin un den bo kaso bo tin otro kaso bo miso bo later den un famia ku hopi sèn anto entre mas sèn bawak nan tin mas bawak nan felis mas bawak nan mane den felisidat òf òf den abundansia òf den mane libertat dus kiko ta pasa ku ora ora entre mas plaka abo traha mas bo ta bay sinti abundansia mas bo ta bay sinti felisidat P'esei the rich get richer en the poor get poorer, paso e hendenan poor ta letterlijk tin un association cu placa caminda cu ta haci nan pensa entre mas placa mi tin, mas problema mi ta bay tin. Dus tur nan ta bay keda bida pober, paso entre mas placa bo tin mas problema ta bay apareci. Pero hendenan rico tin un otro tipo di association cu placa, dus nan tin e association cu placa, Cu entre mas placa mi tin, mas libertad mi tin, mas tempo mi tin pa haci cosnan cu mi ta gusta, mas tempo mi tin pa ta cu mi famia. Dus ora nan ta crea mas placa, pastora e placa ta duna nan mas djesey, anto dor cu nan ta mas den e frecuencia eynan di libertad, di felicidad cu nan famia, mas nan ta den e frecuencia eynan halto, ora mas placa ta bay keda bin, pasobra placa ta gusta e frecuencia ey. Ma ne maya e bisa bosnan den un video anterior, money likes. Positive energy, money likes abundance, money ta gusta spread, e ta gusta move, e ta gusta circula, e ta gusta baila, dus ora abo tambe tin cu baila cu placa, bo tin cu crea espacio pa circula cu placa, dus ora I kiko ku Tata ta atrab'é? Nada no ta imposibel pa bo. Pasobra e úniko kosnan ku ta hasiel e imposibel pa bo ta e mesun limitashonnan ku bo ta krea pa bo mes. Dus si bo tin un idea òf bo tin gana di ehekutá algu, pensa, Kiko ta e asosiashon ku bo tin ku e idea einan? Kiko ta asosiashon ei? ku bo tin ku e planainan i tambe kon hopi bo ta tròst bo mes. Pasobra si bo no ta tròst bo mes, ora bo no ta bai tròst ku bo por ehekuta e idea. Dus tur kos semper ta bai bèk, kon hopi bo ta tròst bo mes, kon hopi bo ta bi ora ku bo pensa bo ta bai hasi algu, bo ta hasié. Konta biaha bo a da bo mes abou? Konta biaha bo a faya bo mes? Konta biaha bo a gaña bo mes? Tur esei ta letterlijk compound anto e ta crea un energy den bo cu bo no ta confia den bo mes of bo no ta confia den e capacidad pa bo haci cosnan. E mundo por bisa bo manera look at Albert Einstein, he mundo a bisa cu ta un psychopath cu ta un crazy anto awendia den e twentieth century casi shen cincuenta aña despues e homberki ta un fucking genius. Dus, bo no por mai laga nada afektá bo soñonan ni bo deseonan, ni bo mes. Pasobra si, manera mi a bisa boso nan, si Dios a tròs bo ku un idea, ta pasobra esei ku bo por ehekut'é. Anto e úniko hende ku ta bese ta stòp bo ta bo mes. Dus, kiko ta e storianan, kiko ta e definishon, kiko ta e e storianan ku bo tin den bo kabes ku ta bese ta stòp bo di pensa ku bo no por ehekutá e ideanan ei òf bo no por hasié ta posibel? Pasto tin un storianan. Sea ta un storia ku bo ta konsiente di dje, bo no ta konsiente di dje, pero tin un storianan. Paso e úniko hende ku ta stòp bo di hasi e kosnan ku di bèrdat bo ke hasi ta bo mes. Anto mi ta lagueta i nan tambe pa bosnan. Mi ta wak di e siguiente.